Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh qıymetli din qardaşlarımız! Bugünki Ramazan nasiatımız İslâm dinimizdeki makeme alıp barıluvı aqqında olacaqtır. İnsanların arasında bu meselede bir çoq stereotipler, yañlış bilgiler bulunmaqta. Yazıq ki, çeşit türlü reportörların ve dini bilmegen musulmanların yardımınen İslâm mahkemesi bir oba insanların qabaatlını acımasızca öldürilmesi kibi bilinmekte. Er kes bu dünyada kapitalizm ideologiyasınıñ yayılğanı ve İslâm hilâfetiniñ yoq olma sebebinden Avropa mahkemesiniñ eñ adaletli ve eñ küçlü bir makeme olğanını tüşünip qaldı. Bu sebepnen şu mevzunıñ Quran ve Sünnetke köre açıqlanması zarur dep kördik. Bu mevzu öyle bir keniş ki, videomıznıñ formatına bütün inceliklerni sığdırıp olamaymız. Amma kene de qısqadan bir qaç maddede esas fikirlerni açıqlacaqmız ki, kelecekte bu mevzu epimizge qolay ve añlayışlı olsun. Bismillah dep başlaymız. Elqada, Makeme, bu yerine ketirilmesi kerek olğan şer'iy ükümniñ ilân etilmesidir. Makeme insanlar arasında ya da insanlar ve devlet adamlarıñ arasında olğan añlaşmamızlıqlarğa baqa, cemiyetke zarar ketirgen şeylerni yasaq ete. Makeme işinen bağlı olğan bir çoq ayetler bulunmaqta. Allahu Taalâ Maide suresiniñ qırq doquzuncı ayetinde şöyle buyurmaqta.

Bu allarda konkret bir davacı olmay, amma davalı ola. Meselâ, bir adam tabiatqa ya da ortalıqqa zarar berse, bu adamnen muhtasip oğraşa. Üçünci akem çeşitine qadı mazalim deyler. Onıñ işi insanlar ve devlet adamları arasında peyda olğan dava ve qavğalarnen oğraşmaqtır. Keliñiz, şimdi dinimizdeki makemecilik standartları aqqında laf eteyik. Köreceksiñiz ki, Avropa makemeleri bir çoq şeyni islâm dinimizden kopyalap alğanlar. Vaqtımıznıñ tar olğanı içün pek ayet ve hadislerde toqtalıp olamaycam. Birinci madde, Peyğamberimiz salâllahu aleyhi ve sellem, Cailliknen üküm etken adam cehennem ateşinde, dep aytqan. Mından añlaşıla ki, qadı efendi öz işine lâyıq olmaq kerek. Qadı, faqıh, baş akem ise muçtahid olmaq kerekler. Ekinci madde, dinimizge köre akemni öz işinden belli bir vaziyetlerde uzaqlaştırılması da belgilengen. Peyğamberimiz salâllahu aleyhi ve selâm buyurdı ki, akem açuvlı olsa, insanların arasında üküm çıqarmasın, qararlar almasın. Qıyas qanunına köre baqsaq, açuvlı alnıñ yanına başqa sebeplerni de ketirip olamız. Meselâ, taraflarnıñ biri akemniñ tuvğanı olsa, kene de akem bu konkret makemede davadan uzaqlaştırıla. Üçünci madde, dinimizge köre şübeler qabul etilmez. İnsannıñ qabaatını tek kesin delillernen isbatlamaq şarttır. Boş iftiralar közge alınmay. Peyğamberimiz salâllahu aleyhi ve sellem buyurdı ki, şübelenseñiz, ceza kesmekten saqınıñ. Daa bir hadiste, Davacınıñ vazifesi delil ketirmek, davalanıñ ise ant etmektir. Dördünci madde, Akem tek belli bir şartlarğa uysa, halife onı vazifesine tayin ete. Er istegen adam özüni akem dep ilân etip olamaz. Yani kimse kimsege öz istegine köre ceza berip olamaz. Beşinci madde. Tek mahkemede alınğan qarar qabul etile. Abdullah ibn Zubeyrden rivayet etilgen hadiste şöyle aytıla, Peyğamberimiz salâllahu aleyhi ve sellem davacı ve davalanıñ qadı efendiniñ qarşısında olmalarını emir etti. Bu hadisten añlaşıla ki, er bir dava tek mahkemede baqıla. Altıncı madde, Akem davanıñ eki tarafını da diñlemegence qararı qabul olunmay. Buna köre taraflarnıñ makemege kelmesi saqlanmalı. Peyğamberimizniñ sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde aytıla ki, Saña özara davalaşqan eki adam kelse, ekinci tarafnı diñlemegence birincisiniñ menfaatine qarar alma. Tek böyle şekilde doğru qarar alıp olursıñ. Yedinci madde, İslâm dinimiz mahkemede qabarcılıqqa qarşı çıqa. Bir künü Peyğamberimizniñ sallallahu aleyhi ve selem yanına hırsızlıq yapqan birisini ketirdiler. Arqasından da bu insannıñ tuvğanları kelip, qararnıñ neticesinde cezanıñ berilmemesi içün tırıştılar. Peyğamberimizniñ sallallahu aleyhi ve selem cevabı ise böyle edi, Sizden evel yaşağan milletler zenginlerniñ hırsızlıqlarını bağışlap, fuqarelerniñ hırsızlıqlarını ceza bergenleri içün elâk oldılar. Allahqa yemin olsun ki, qızım Fatime hırsızlıq yapqan olsa edi, onıñ da qolunı keser edim. Soñunda da bu insannıñ qolu kesildi. Ve sonuncı, sekizinci madde. İslâm dinimiz mahkemede taraflarnıñ aqlarını temsil etecek vekillerniñ tutmağa elâl etti. Yani dinimizge köre advokatlıq elâldır. Yekünleyerek bunı aytmaq kerek ki, şimdi biz tek qısqadan İslâm dinimizniñ makeme nizamını közden keçirmege tırıştıq. Amma bu qadarı bile dinimizniñ makeme nizamına atılğan bütün iftiralarnıñ yalanlığını köstermek içün yeterlidir. Ürmetli din qardaşlarımız! Allahu Taalâ mezkür makeme nizamınıñ ayatqa keçirecek ekinci Raşidiy hilâfetniñ eñ qısqa vaqitte ğayrıdan tiklenmesini saqlap, bu adil nizamından bizim faydalanmasını sağlasın. Kelecek Ramazan nasiatlarımızda körüşmek üzre. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.